تھوڑا جیہا نہر دا شاٹ ڈیکھیندے ہیں گیسٹ ہاؤس ہے اتھوں دا شاٹ ڈیکھیندے ہیں پیارے پیارے پیارے پیارے جائیاں دا تکو وزٹ کرویندے ہیں خوبصورت جیاں اور سارے نال جڑے رہا سو بیل آئیکن گھنٹی پریس کرے سو آون والی ہر نوٹیفیکیشن تکو ملدی رہا سی خوبصورت جیہا پاک ویلیج لائف دا ویلاگ تکو ملدا رہا سی اور سارے نال جڑے رہو دوست ویندے پہنو شارہ کریندے پہنے چلو ماشاءاللہ تہاکوں چل کے پیارا جیہا خوبصورت جیہا منظر ڈکھے نے چل شکا لو ویور ماشاءاللہ اگاں چل پے ٹریول نہر تے آ گیا سے نہر تے وزٹ کو کرویندے پے پیارا پیارا اور خوبصورت جیہا ویلاگ سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائیو دا اے نہر دے کنارے تے بابا مچھیاں پکڑیندا بیٹھے اساں وی نہر دے کنارے تے وزٹ کریندے ودے ہیں خوبصورت موسم ہے شام دا ٹائم ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگدی پے بڑا پیارا اور امن سکون نال فروٹاں آلیاں ریڑھیاں وی لگیاں ریلوے پھاٹک تے آ چکے ہیں اور چل کے تو اگاں پیارا جہاں ماحول ہی گھنے ریلوے پھاٹک دے کیا ماحول ہے یہ دے دے بے وینا بڑا پیارا اور خوبصورت ماحول ہے ریلوے پھاٹک دے اور اگاں نہر دے کنارے دے ودے ہیں تھے نہر سارے نالے آج نہر دا وزٹ کرو تو نہر پسند آسی نہر دے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی پہ نہر دے امید کرے سو کہ تو اگاں ویلاگ پسند آسی دلچسپ تھی بنا لے ویلاگ نہ جڑے رہا سو تو پیارا پیارا خوبصورت خوبصورت سرائیکی کلچر دے نظارے ݙیکھیسن۔ اساں تاں فی الحال ودے ہیں نہر تے، نہر دے کنارے تے، نہر دے کنارے تے وزٹ کریندے ودے ہیں۔ کیونکہ اساں سیر و تفریح، سیر و گھمݨ پھرݨ کیتے ڳئے ہوندے ہیں، سیر و تفریح کے لیے۔ اساں کہا چلو ماشاء اللہ تاکوں پیارا جا ولاگ وی اپݨے ویوراں کوں ݙے ݙیؤں، خوبصورت جا ولاگ پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظارے ݙیکھا چھیڑدوں۔ پہلے وی تاکوں اساں اکثر ݙیکھیندے ہیں نہر ویڈیو دے وچ خوبصورت جئیں۔

تہاکوں پیارا پیارا اگاں چل کے ماحول ڈکھا سگوں جڑے رہسوں ساڈے نال تہاکوں پیارا پیارا سرائیکی نظارے ڈکھیسوں راندے۔ ڈیکھدے پے ہو ویورز اے ہے نہر دا کنارہ نہر بڑی وڈی نہر ہے اور پیارا جیہاں خوبصورت جیہاں خوشبودار ایک

پیارے پیارے گرین گرین پیارے پیارے خوبصورت پیلے پیلے پھل وی نہر دے نال لگے ہن خوبصورت جیہاں ماحول بݨا ہے پیارے پیارے پھل لگے ہن اور بڑے ہی خوبصورت لگدے پئے ہن گرین گرین پھل پھٹیری پھل کراس کر کے پرلی سائیڈ تے پھلاں کیتے ونڄ سڳدے سے لیکن اساں کیا نی ونڄݨا اساں چھوٹا جیہا کم ہے اساں او کم ہی کیتے سے تے نال ہی اساں چھوٹا جیہا ولاگ بݨایا ساکے ساݙے دوست آباد آن ساݙے پیارے پیارے ویوراں کوں

ہورے تاں اساں پہنچ گئے ہیں گیسٹ ہاؤس اتھاں پیارے پیارے درختاں دا وزٹ کرویسوں خوبصورت جے پیارے پیارے لوگ پودے لائے نے اساں کے تو کئی پودیاں دا ویو کروا سامنے ہی پودے لائے گئے نویں پودے انہاں نے لائے نے اساں کے پیارا پیارا خوبصورت جے ویو کروا۔